א מענטש איז זוכה און ער רעדט צו די אייבערשטער, ער באקומט א ישוב הדעת, ער באקומט ישוב הדעת, יעדן טאג אפאר מינוט, אדער אפאר דיבורים, ער באקומט א ישוב הדעת, א אנדערע סארט לעבן, און ווערט נישט אזוי שנעל אויפגערעגט, און אפילו ער ווערט אויפגערעגט טוט ער תשובה אויף דעם נאכדעם גלייך, און ער בעט איבער דעם אייבערשטן גלייך. מרן האט פארציילט ס'איז געווען א ברסלב'ער חסיד אין אומאן, ער האט געווען די שמש אין בית מדרש, און ס'איז געווען ביי די ערשטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן, ס'זענען געווען אסאך בחורים זענען געקומען פון פוילן ברסלב'ער בחורים, און זענען געבליבן סטאק אין אומאן, ווייל בשעת המלחמה איז די גרעניץ. איז די גרעניץ פארמאכט, און זיי האבן נישט געהאט וואו צו איינשטיין, זענען זיי געשלאפן אין בית מדרש, געגעסן אין בית מדרש, און השמש האט זייער ליב, ער רוימט אויף די שול, אז צופרי ווען די בעלי בתים קומען, זאל מען זען אז ער האט גוט געארבעט, נישט מען קומט צופרי אלע בענקלעך זענען צוריקט, און ס'איז דא קאפס אויפן טיש, און ס'איז שמוציג, איך ארבעט, איך באקום באצאלט, איך טו מיין דזשאב, אבער איך וויל, איך וויל זען אז איך האב עפעס געטון, נישט אז נאכן ארבעטן ווערט צוריק אויפגעווארפן. אין אפעקט מצד די תלמידי סמעדריטש איז געקומען צו פרי מסמעדריטש איז געווען איבערגעדרייט און די בעלי בתים ווערן גערעגט און וואס טוסטו טוסט נישט גארנישט פלעגט ער שרייען אויף די בחורים גייטסעג ארויס פון דא עטס שטערטס מיך גייטס ארויס פון דא נאכדעם פלעגט מען אים הערן ביים רעבינס ציון וויינען צום אייבערשטן רבונו של עולם וואס וויל איך פון די בחורים פארוואס שריי איך אויף די בחורים פארוואס פארשטיי איך נישט די בחורים זיי האבן דאך נישט גארנישט זענען געבליבן דא סטאק אין אומאן, זיי האבן נישט קיין וועג אהיים, זיי קענען נישט אהיים גיין, זיי האבן נישט קיין הויז, זיי האבן נישט קיין לייב, זיי האבן נישט קיין לעבן, רבונו של עולם וואס וויל איך פון די בחורים? שוין מ'האט שוין געמיינט אז ער גייט שוין נישט ריין, קומענדיגע טאג אוי חו די בחורים האבן פארריקט די בית מדרש, שרייט ער וואס טוט עטץ דא? וואס טוט עטץ? גייטס ענק אהיים, טוטס מיר א טובה איך רוים דא אויף, עטץ מאכטס מיר צרות דא, און נאכדעם האט ער נאכאמאל געמאכט התבודדות, מהרא ש האט אמאל געזאגט ביי א שיעור, מ'האט געזען וואס א ברסלב'ע חסיד איז, אז אפילו ער רעגט זיך אויף, און אפילו ער פאלט דורך אבער ער לעבט מיט א חשבון הנפש, אין יעדע זאך זאגט ער פאר די אייבערשטער רבונו של עולם פארוואס דארף איך שרייען אויף די בחורים, פארוואס דארף איך דאס טון, פארוואס דארף איך עס טון, א מענטש רעדט צו די אייבערשטער באקומט ער ישוב הדעת.